Shete di Oktober diesnuebe sero seis, Pastor Van Wereld ta preparando pa hasi un misa den Parokia di Pietermaai. E anochi ei chi sinku hende so a presentá i a kanselá e selebrashon di Djadomingo di Rosario. Pa promé bia den historia di e parokia, a cancelá e celebracion aki. Pero natural e pregunta ta, kico ta e motibu pa e cancelacion aki? Awaceru, hopi awaceru, awaceru torencial, cayanan tabata yen di awa, daknan tabata lek, scolnan tabata cerá, bo no por imaginá bo. pakto ku áwaseru a hasi den e temporada ei, tur kos tabata bòi awa i tur kos ta yega lat, pan, lechi, karni, kòrant, no por a entregá nada na ora. Pero pa komprondé loke a pasa den e tempu ei un tiki mas mihó, mi ta kere nos tin ku bai den e área di Corral Specht. Bo sa kuantu awa a kai? Na Willemstad nan a registrá doshènt i setenta milimeter di awa. Ta masha hopi e kos akinan ta. Anto djis pa trese kos akinan den perspektiva. Nos mester tin un punto di referencia. Ante punto di referencia cu nos ta bay tin ta dos mil dies. E anochi di un pa dos di november dos mil dies. Boso ta acorda di ey? Tomas. Hurricane Tomas earlier knocked down power lines and damaged houses in Barbados. Winds of ninety miles per hour were recorded. It's expected to head towards Jamaica next. Forecasters say it could become a category two storm by Monday evening. Di e nochi di un pa dos di novèmber a registrá doscientu i sesenta i sinku milimeter den un anochi. Ta hopi, i nos tur ta kòrda e imágennan ku nos a haña e dia siguiente. Saliña tabata bou di awa. Algun loader tabata yuda kita hopi outo ku a keda pegá. Tabatin koriente di awa fuerte na Suikertèn. Zelandia ku Niu Haven kubrí ku awa. Tabata difísil pa distingui unda e awa di laman ta i unda e kaya ta. Diferente bario inundá. Diferente kaminda koriente bai. Hopi hende sin komunikashon. Daño di awa inmenso i lamentablemente dos hende a muri. Nos mes tabata den Saliña. i despues ku porfin, despues di hopi un kaminda e krus, nos a logra yega e kaya kaminda nos ta biba. Pero no ku ora nos a yega, e awa a subi tapa e tapi motor di nos SUV. Ya bo sa kon haltu e awa ta ta na e momentu ei. Nos ta ban purba subi e seru di Koraalspègt, Seru Kura. Aya, wak ei nan. Aparentemente. E seru ei a haña kulpa pa un aksidente ku a tuma lugá. E aksidente a tuma lugá debí na e awaseru di diesnuebe seru seis. Segun mi ta subi e seru, den tòp mi a bin topa algu ku no tin nada di aber ke tópiko ku nos ta papiando di dje, pero ta bale la pena pa menshoná. Wak-y nos ta e kinan, fundeshi di loke antes tabata un signpost. Den su buki di Sistemanan di Defensa di Kòrsou i Boneiru, e historiadó Hartog ta bisa ku aki tabata post Nederland. Un pòs ku tabata parti di un ret di defensa establesé for di aña dishete nobenta i seis. Ke men nos lo por bisa ku basta siguransa ku aki riba un tempu tabatin sòldat ta tene warda. Pero en bes di dishete nobenta i seis ban diesnuebe sero seis, òktober, ora awaseru a paralisá Kòrsou. Ta tin un bapor ku tabata riba laman na e momentu ei. E bapor tabata yama SS Oranje Nassau. El a wak e seru aki i den e awaseru ku ta kai el a kalkula, pero kalkula malu. E distansia entre tera cu laman. Kemey el a wak e sero cu nan a bisa, Ah, toch e sero ey ta basta mas paden, kemey nos tin espacio. Sin cu nan a tene cuenta cu djisey nan, djisey nan, ta tin un ref y nan dal den e ref ey keda pegá i e pida tereno ei ban di Seaquarium su nòmber a kambia pa semper. Pasobra te awe nos konos'é komo Bapor Kibrá. Diesnuebe sero seis, e bapor ta dal den klep i tòg ta logra evakuá henter e tripulashon. Diesnuebe binti ocho, e bapor ta bira sentro di atrakshon pa un ekskurshon eskolar. Diesnuebe sinkuenta eba por ta sigui frusa i deteriorá. Diesnuebe sinkuenta i ocho e bapor no ta ei mas, e boiler ta visibel. Pero kon bin e bapor a disparsé? Un palabra, Hazel. Orkan Hazel a pasa nort di nos islanan i nos a sinti su efekto. Ta interesante pa ripará ku ta un tormenta a pega e bapor na e klepnan di Koral Speh i ta un otro tormenta, un rabo di orkan, a kita e mesun bapor kasi sinkuenta aña despues i mand'é den laman. Pero kiko nos por mira awe di e bapor kibrá? Kiko a sobra di un bapor ku a asta transportá gobernadornan? No a sobra mashá, un boiler frusá so a sobra pa wak. Oke, nos ta nèt bayendo patras di e Waterford. Ora bo yega einan yen cangreu chikitu, tin bia e awe por ta bruto anto ta subi i tur akinan awe danki Dios ta basta rustig pero bo tin cu bai cu kidao pasobra bo por slep. Pero ban wak e cos akinan hunto. Oke, ban den tempo word aki Beth, dies nuebe sero seis, laman. ta bruto ki fo. Awa a subi, awa ta dal kontra e muraya aki. Pero ta tin dos hòmber den un boto riba laman. Nan a drenta na hafi ki nan purba wak si nan por drenta tòg i haña un kaminda ku nan por ta seif. Pero nò, e awa A kue nan drai nan bòlta e bota ta nan a landa bini kantu. E awa ta dal nan asina duru kontra e muraya ku nan tabata a kere ku a lo largu e awa ta bai plecha nan kontra e muraya. Pero riba e muraya di e fòrti tabatin sòldánan posishoná, i ounke ta di mal tempu, nan a bai pa yuda e hòmbernan den peliger. Nan a tira kabuya pa nan. E promé hòmber a tene duru na e kabuya, i e sòldánan a trèk e hal'é te ariba dje muraya i asin e skapa su bida. E di dos, den kuminsamentu e no ta tin e suerte dje promé un persona el a tene, el a struggle, el a tene e kabuya, pero e kabuya a kibra kuné. Asina fuerte e awa ta ta e dia ei. E soldánan a bolbe tira un kabuya i ora el a kue kabuya tene, e biaha ki si en kibra, danki Dios, enton el a keda kana na rant, na rant asina, el a keda kana, kana, kana, kana, kana te ora El a yega na un lugá safe. El a kruip gatia drenta un buraku, algu asin'ei. Anto asin'ei su bida tòg a keda preservá. Pero loke mi a kaba di konta bosnan ta ñaña kompará ku loke mi ta bai konta bosnan awor akinan. Aña diesocho setenta i shete. Hendenan a keda referí semper na e momentu aki komo e momentu di e orkan grandi. I nos a bin awor akinan na Pietermaai, Pasobra akinan ta kaminda e orkan grandi a hit mas duru ku tur otro kaminda. Hendenan ta para wak asombrá. E potrèt aki ta djis mustra nos un parti chikitu di e destrukshon ku ta tin na Pietermaai. Pero na e mesun Pietermaai aki djes kuater kas a keda kompletamente destruí. Un hòmber ta pará tur frustrá. Aki nan kanto di e awanan di Pietermaai. I kiabi den su man el a grita, Ba tuma mi kas, a wou tuma mi yabi tambe. El a tira yabi den laman. Esaki ta historia ku nenan ta konta ku a sosode e dia ei. E hòmber tabata Dòkter David Ricardo, dentista. E taba bay habri of haci un celebracion di inauguracion di su cas nobo. Esey no a tuma lugar. E orkan haci un cos cu su cas, kite completamente for di caminda. Laga mi splica bosnan kico ta e problema. Un orkan a hit, pisa, Na e sentro di Kòrsou, na e sentro di siudat Kòrsou i e áreanan rondó di dje a hañ'le duru. Pero si bo wak otra banda, otra banda tin ref pa protehá otra banda. Si bo wak punda, punda tin e murayanan di Waterfort pa protehá punda. Pero Pietermaai no tin nada. pa protegé kimin ora e olanan lanta, ora e orkan bin el a dal head on riba e kasnan di Pietermaai. Olanan ta subi pasa di dos piso di e kasnan ku ta tin aki. E kos akinan ta kos serio. Hendenan djaki kore na kore pa nan bida bai den direkshon di Altena. Doshen hende a muri e dia ei. Nos ta na re fort. Awor re fort tin besakinan ku nan a konstruye na dies ocho binti i ocho. Ke men na dies ocho setenta i shete e ta taki sigur. Pero ban wak riba e trapi aki nan si tin un kos ku nos por bai mira ku lo por ta interesante. Loke mi ta ke pa nos wak awor ta pa nos haña un idea kuantu forsa e organ ei ta tin. Wak e koskenan. Aki nan bo tin un bon bista di e e murayanan di Waterford. E muraya ei a kibra dor di e bientu di e orkan. E bientu i e ola natural. di orkan. Seis kayon a kai den awa pasobra e muraya a krak. Riba e potrèt aki ya nan a kuminsá dèmpel den e ref water, pero na dies ocho setenta i shete no ta tin nada. I nos punto di interes ta den e region aki, mas o menos den e region di e pisina di Benny Leitu. Den e region aki, riba e mapanan bieu bo ta mira ku ta tin un Lazarus Huis. E pintura aki di diesocho sinkuenta i ocho ta mustra nos ku pabou di Refort, riba un repitera, isolá for di pueblo tabatin un Lazarus Huis. Einan tabata kuida leproso. Un leproso tabata un hende ku tin un problema ku su kueru i nan ta kere ke kos ki tabata kontagioso, p'esei nan ta separá nan for di komunidat p'asina e nan no pega niun otro hende. Bo por imaginá bo un karantena di bida largu? Sosialmente bo ta separá, emoshonalmente afektá, físikamente deteriorá. Un prizòn sin ku bo kometé un krimen. Bo sa kiko men cuida leproso? Cuida esnan cu niun hende no ke cuida. Esaki ta algun zuster a tuma encargo aki pa haci justamente esaki, cuida esnan cu niun hende no ke cuida. E prijs tabata haltu. Durante e orkan, cuater zuster haci tur cos pa salba bida di nan pashentnan. Tres, a paga cu nan bida ora cu bientu a dar e lugar camina nan tabata basha bao. Un otro zuster cu yama Tecla milagrosamente a sobrevivi y el a sobrevivi protehando un hende loco. Quaranta conta nos con zuster Tecla tabata tene e pashent. duru mientras laman tabata bati riba nan cabes, pero un cos mas, tur leproso a keda na bida. Pero laga nos no lubida, ora nos ta cana riba e tereno aki, cu na diesocho setenta i shete tatin un tragedia y un milager akinan. Pero laga nos no lubida tampoko e esfuerso ku e zusternan a hasi pa nan pasientnan. Nan a sòru pa nan tabata seif i el a kosta tres di nan nan bida i e otro a keda te na fin huntu ku un pasient ku tur hende lo a bisa, Ai, ta un loko esei! Pero tòg el a keda kuné. Esaki ta algu heroiko. E historia di e zusternan ta realmente un historia di amor i sakrifisio. I ta esaki ta loke Hesus ta bisa tambe. Si bo lesela den Juan diesinku, wak ki ke ta bisa aki nan. E amor di mas grandi ku un hende por tin pa su amigunan ta di entregá su bida pa nan. Dia di e orkan na dies ocho setenta i shete, bo den ku imaginá bo un éksodo masal ta tuma lugá. Tin hopi hende ta saliendo bai den direkshon di Altena, ayatras, pasobra eytras ta mas haltu. I segun nan ta bai, mamanan ta tene nan yu serka di nan, tata ta kana ku yunan ku ta grita. I ei mes nan tin ku bai. Den un awa ku ta yega te na nan rudia, bo ta komprondé ta hopi opstákulo o tieku nan ku nan tin ku vense. I ora nan yega te ariba, kiko nan tin di spera? Wel, akinan mi ta gosa, akinan bo ta mira e amor di e pueblo di Kòrsou. Pasobra ora nan yega einan, portanan a habri, e famianan a laga nan drenta den nan kas, kuida nan, yuda nan, duna nan paña, duna nan kuminda. Esaki. Ta e amor ku bo ta mira ku e pueblo aki a demostrá e dia ei. Bo sa un hende a bai serka Hesus, anto puntr'el, Kiko mi tin ku hasi pa mi drenta Reino di Dios? Un triki e kera hasi. Hesus a bisa e, Bon, fásil bisá kiko Beibel ta bisa. Anto e hòmber a kontestá, Stima Señor, enter bo kurason, enter bo alma i tur bo forsa, anto stima bo próhimo manera bo mes. Hesus di kuné, Ata abusá hopi bon. Pero eina e hòmber a bini ku un pregunta un tiki falsu. El a bis'é, Ken ta mi próhimo. Esaki ta e problema. Hopi bia nos ta punta, Ken ta mi próhimo? Anto Hesus a bini ku un parábola anto el a bòlte kos. El a bisa, En bes di puntra, Ken ta mi próhimo? Puntra bo mes, Pa ken abo por ta un próhimo? Esaki ta loke a sosodé na Altenan. Nos ta papiando di Pietermaai Altena, nan no ta bisiña, pero nan tabata un próhimo pa e hendenan di Pietermaai, esta Altena. Anto asina Hesus a konta e parábola di e bon samaritano. Kon nan a bati un gai na kaminda pa Jeriko, el a keda bentai bou, un saserdote pasa, en yud'é, un levita pasa, en yud'é, despues ta un samaritano a pasa. I e si a yud'é, kuid'é, yud'é ku su heridanan, asta paga hotèl p'e. Anto bo ta pensa, Wak ku e hòmber ku nan tabata un próhimo p'esun ben ta e bou. En bes di puntra, Ken ta mi próhimo? puntra, Ken ami por ta un próhimo p'e? Dun diferensia masha grandi e kos aki nan ta. Ban awor na diesocho setenta i shete, hasi manera nos ta para huntu na otra banda ta wak kiko a sosode. Bo ta mira barkunan ku a subi tera, bo ta mira piedra tur kaminda, bo ta mira barinan bentá tur kaminda, bo ta mira un destrukshon ku bo ta pensa, Kon nos por ban sigui? Pero den esei bo ta wak kaminda e muraya kibrá di fòrti ta i bo ta wak mas haltu. Ei bo ta mira. un bandera ta waya. Anto bo sa esaki ta un speransa ku ta drenta den bo kurason ora bo mira ku apesar di tur kos tòg tin un bandera ku ta waya na e momentu ei. Moises a bisa, Señor ta mi bandera. Un bandera ta e identidat di un nashon. Bo ta mira bandera di Kòrsou, bo sa esaki ta di nos e ta. Ta bay tin dia ku bo ta sinti ku manera ta den diesocho setenta i shete bo ta. Bo no ke lanta, pero kòrda. Ku den tur e destrukshon ta tin e speransa. Un ta abo ta biba mas, Kristu ta biba den bo para dilanti e krus. Pasobra einan bo ta haña un swech, un kambio di un bandera shushi, e ta duna bo un bandera nobo ku ta pertenesé na e Reino di Dios. Laga e bandera, lag'é waya pa mundu mira ku despues di tur kos, Mi t'ei. Anto kòrda esaki. Bo identidat no ta den nada material, bo identidat ta den Kristu. Despues di un lucha, Moises a deklará, Señor ta mi bandera. Den lucha, laga e ta bo bandera. Si Señor ta bo bandera, E ta bo forsa, E ta bo guia, E ta bo sosten i E ta bai bo dilanti den e batayanan di bida. Hisa e bandera!